Түгел, һәм хөкемне, законны чыгаручы кем генә ул? Аллаһ Тәгалә үзе генә. Кайбер кешеләр безгә тәкъдим итәр мәүлидне үткәрергә. Һәм әгәр дә аларга иярмәсәң, аларны тыңламасаң, инде син аларның капма-каршы кемнәре буласың? Дошманнары буласың. Һәм инде алар ничек булдыралар сине пычракка төшереп, инде сине тәнкыйтьләп, сине сүгеп, һәм сине ничек булса да юкка чыгарырга телиләр. Төрле юллар белән. Һәм алардан соралгач, ярар, сезнең дәлилегез нәрсәдә соң? Менә сез безгә гар тәкъдим итәсез, әйдә, мәүлүд үткәрәбез, мәүлүд үткәрәбез. Ә хәзер без нәрсәдер, диндә нәрсәдер эшләү өченгә, аңа бит инде дәлил кирәк. Һәм без капма-каршы алардан сорыйбыз, Ә нинди дәлилегез бу эшегезгә, нинди дәлил бар бу эшкә? Һәм алар төп-төгәл бер дәлил китермиләр. Ләкин, әлбәттә, алар үзләренчә моннан, тегеннән, тегеннән, моннан ниндер Тузга язмаган сүзләрне китерәләр. Сәхабәләр, тәбигиннәр, имамнар, галимнәр аңнамаган кебек тәфсир аятьләрне боргалап, үзгәртеп, ниндидер хөкемнәр чыгаралар, күрәсеңме? Әмма төп-төгәл пәйгамбәребезнең эшеннән, сәхабәләрнең эшеннән, туры юлда баручы табигиннар эшеннән бер нәрсә сүз дә әйтмиләр. Ул һәрбер бидар шул әйбер. Әгәр дә алар раслыйлар икән шушы әйберне, менә бу Э шул, күркәм эш, моны эшләргә кирәк, моның артында бик күп, бик күп хөкемнәр төзелә, бик менә алар, әгәр дә әйткәннәр икән, мәүлид үткәрү бар, ул яхшы сөннәт, ничек алар әйтәләр, әлбәттә, бу начар әйбер, бу бер дә яхшы сөннәт түгел, алар әйтәләр, мәүлид ул яхшы сөннәт. Ярар, әгәр дә Сез шулай дип әйтәсез икән, яхшы сөннәт. Кая соң башлар хөкемнәре? Ничек аны үткәрергә? Кайсы вакыт үткәрергә? Нинди көннән башларга кирәк? Һәм нинди көнне үткәрергә кирәк? Һәм нинди гыйбадәтләр кылырга кирәк? Ничәшәр гыйбадәт кылырга кирәк? Һәм моның һәрберсенә кая дәлил? Менә аларда берәйберсенә дә юк дәлил. Һәм алар ничек кенә эшлиләр динне? Менә гореф-гадәт белән генә баралар. Баралар, баралар, менә безнең бабай шулай эшләде, мин дә шулай эшлим. Ә тели икән оныгы икенче әйбер өстәп куя. А, тагы аның оныгы тагы икенче әйбер өстәп куя. Менә шуңа карасаң, Мәүлидне менә җир өстендә бик күп ислам дәүләтләрендә Мәүлидне үткәрәләр. Һәм карыйсың, һәрбер дәүләттә үзенчә. Һәрберсе төрле-төрлечә. Һәрберсе төрлечә-төрлечә. Кемдер төнге намазларына үткәрә, кемдер иртәнге намазда үткәрер, кемдер монда э, зикерләр әйтер, кайсындадан да кыйсса сөйлиләр, кайсынадыр Коръән укыйлар, кайсыларына тагын нәрсәдә кой. Ә кәмәт анда һәрберсендә төрлечә төрлечә ничек тели шулай үзе үткәрә. Ни өчен булай соң? Ни өчен? Чөнки асылдан ук нигезләре дөрес түгел. Уйлап табылган әйбергә тагы икенче әйбер уйлап табылар һәм моның бер гарантиясе дә юк. Ул һәрбер бидгать шул әйбер. Шул ук менә бездә өчесе, җидесе, кырыгы бар бит. Шул ук сорау, ярай син хәер расланың өчесе, җидесе, кырыгы. Ярай, ничек үткәрергә аны? Нинди аятьләр укырга кирәк? Ә, ашаганчы укыргамы, ашаганчан соң укыргамы? Нинди догалар кылырга кирәк? Нинди аятьләр укырга кирәк? Күпме эшләргә кирәк моны? Хм? Тәртибе кая? Юк тәртибе. Ник соң ул юк, тәртибе? Чөнки ул гомумән диндә юк. Шуңа ул аның тәртибе дә юк, аның беренчесе дә юк. Әнче үткәрәләр. Үткәрәләр шулай. Менә бер укымаган бер э, бабай мулла итеп куялар да бетте. Ул э, җә ничә халык өйрәтә. Менә моныңчы мулла болай эшли иде, әйдә син дә шулай яра, мин дә шулай эшлим. Менә безнең мулла моныңчы бай итеп итә иде. Әйдә син дә шулай яра, мин дә шулай эшлим. Менә шулай итеп бара, менә шулай итеп бара. Чөнки э, тәртип белән тезеп куеп моны эшләргә берни дәлил юк. Бернинди Китапта бернәрсә язылмаган. Телдән телгә генә бара, шулай иттереп менә болай эшләргә кирәк, болай эшләргә кирәк, болай. Ә кайда шулай эшләргә кирәк? Кайда язылган? Нинди мәсхәбтә язылган ул? Кай җирдә язылган? Кая дәлилләре? Бернәрсә юк. Менә шул хавада, бөтенләй бер хавада. Менә мондый хаваны Алла Тәгалә кабул итми. Бу дин түгел. Бу сезнең уйлап табыккан әйбер генә. Бу нәрсә аңлашыла хәзер? Хәр бидатлар уйлап табасыз да. Бу нәрсә аңлашыла сезнең эшегездән? Шушы өммәт өчен Алла Тәгалә динне тутырып бетермәгән икән. Алла Тәгалә динне тутырып бетермәгән.

Пәйгамбәре күрсәткән менә бу хәерлек, бу яхшы. Моны эшләсә җәннәтле буласыз. Ә Хәрмдә мәүлид турында бер сүз килмәде. Монда ике әйбернең берсе, яки пәйгамбәр белмәде, яки белсә дә, яшереп калдырды, һәм өченчесе, бу хәерлек түгел. Күрәсезме? Бу килеп чыга, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең өммәтенә җиткереп бетермәгән икән, хыянәт китергән икән үзенең пәйгамбәрлегенә, илчелегенә, хәтта шушы хәерлек белән гамәл кылыр өченгә. Аларны җиткермәгән. Әни, кара, Аллаһ Тәгалә тутырып бетермәгән динне, пәйгамбәр җиткереп бетермәгән, хыянәт китергән, һәм менә бу акыллы башлар килделәр, Аллаһның диненә яңа әйбер кертәләр. Кайсы Аллаһ Тәгалә аңа рөхсәт бирмәде. Заимин һәм уйлыйлар, әни, шушындый фикердә алар, Әнә залика мимма юкаррибухум илаллаһ, менә без хәзер уйлап тапкан әйбер, ул Аллаһка якынайта, Аллаһка якынайта. Менә яңа нәрсә китте хәзер, дин китте, яңа әйберләр өсти башладылар.

Ватамма алейхим ни'ма. Ә бит Аллаһ Тәгалә үзенең колларына динне тутырып бетерде һәм нигъмәтен тутырып бетерде.